Uwe mwana kumi en embe soke soma jawa. Amen. Yo kamano.
Yede nade? Adhi maber. Yo kamano. Mana ahinya. Mm. Amor. Wakare bedo koni. Karibu.
Yo kamano.
Kamano. Ungima.
Wangima.
Eh. Eh.
Wambe wana nyoluoro mar giko higa. Eh. Ya aparo maber kabisa ni iluonga ni jaman mama kanisa to sani koro oketa ka an akora luorora. Oh. Eh, iluonga ni jahala mama jaki. Eh. Eh, min jaki. Alafu ma wi matin be eh, mtoto misa Eh, mara mar kanisa wan kode ondike wach nyasaye ni wach nyasaye ler mm, amoro amora mowuothe ok onego ibed kata ka dhako kama wuotho kenda mm, ng'ato nyaka wuodh ng'at ma nyasaye okonyo ng'ato ng'ama jada ma ng'ama richo to ndugu odhi kanyo Yawa, mokwongo itimo maber biro e oda ka. Erokamano. Asebedo gi shida mang'eny e oda ka, Mm. ndugu to nitie. To Erokamano. aparo ni Nyasaye mokeli.
Mm. Wach Nyasaye be ng'ato ok nyal riembo. Yeah. Mm. Eh, Koro mano chalo achala ni en hawi. Mm. Nikech kaluwore kaka wasebedo gi shida ka, Yeah. itimo maber sana. Mano adier. Eh, Koro waluong ndugu Mm. mondo at least wawinj wach Nyasaye ka wan ji ariyo. Mano Mano en. ber. Nikech mano ibiro thegowa maber. Erokamano. Omolo! Omolo! Ero bi ane ka matin. Ang'o?

eh, ma wuoda mar wach nyasaye koro waluorore mar ot ka ot ma luorruok mar giko higa ng'ato ng'ato nyalo bedo gi mana e chunye Mano adier. nyalo wuoyo ma chuny nyalo wuoyo Mm. gima samoro nyalo paro miwacho adier kik to moko kama koro wagikene ng'e maber kabisa ni koro wagike ndalo marach ndalo ma koro piny ogoyo yambo koni koni Mm. e ndalo mag siasa kendo en weche matek ma samoro ji rado godo to narawo mar mondo wawach wach nyasaye pamoja goganda nyasaye koro momiyo arawo karu ka nyaka ket wach nyasaye ler apano nyalo bedo samoro kata gi wach moro munyalo wacho e samoro nitie kane wanyalo amono Ah, nyasaye wach to wan go. ero kamano An ema an gi wach ahinya ahinya. Mm, Koro ot ka mm, ok osebedo kodak maber. mm, Jaoda ni tije tek marach. mm, Otiyo tich madho kong'o to koduogo en goch. en goch mok inindi Mm. inyalo nindo kata ka jirani kata inyalo nindo mana oko iwinjo Mm. pesa chiemo bok owe koduogo to nodwaro chiemo in dang' igol pesa kanye kama o- o- owuok to riwo yudo kata kata yudo recho en ok openje kata pesa ni wakanye donge sani ng'e kaka piny tek Mm. jaote Mm. sani mogo kende kidhi to mogo mia achiel gi piero aboro Mm. ng'ato kawo pesa no te dhi madho oduogo ni maonge kata pesa indine nang' eh? koro ot ka wasebedo gi gwandruok gwandruok pugani kende kata iwuogo to wach kende ok owinji eh? Nakwere ni we nindo oko. Manye kata tich kaka chwo weteni manyo. Ah, Oduong' Nyasaye ijo. boloso. Odwa ni odhi otug tuge jule moko ma ji tugo oko gi. Nyasaye Odak mana Nyasaye boloso. loso. Dong Nyasaye be wacho ni nyaka iti matek ok omiyi. Nyasaye boloso. To kok iti matek tiyudo kanye? Dang' idhi tugo kucho ni Nyasaye biro miyi kama itugeno. Dong imbe nyaka imanya manya. Yeah. Ok omany. Koro ok ang'e ni wadwa dak nang'o. Koro in inyalo telo ne wach Nyasaye mondo wane kaka watimo. Mm. Mm. Un gi nyithindo? Nyithindo wan ga ariyo.
Erokamano. Mm. Gidhi sikul. Gidhi sikul. Erokamano. Mm. Oh, hapa ni wa Nyasaye ber. Mm. Ng'eni kata fee okia ni chulo nang'o? Mm. Eh, okia kata ni chulo fee nang'o? Wabiro dwa lamo. Mm. Mano dwa lamo kabisa. Mm. Kechi mama nere makadhe sida. Mm. To ber kako ilamone. Mm. to koro gima ber ni wabiro gi gi mama kanisa ka Mm, kamano. koro dhi konyou Mm. kendo sida gi duto dhi rumo Yeah. Amen. Eh, Wan wach mokelowa en kwe. en kwe Kendo wach Nyasaye Mm. wuotho. wuotho Kendo wach Nyasaye obet malo pala male gangla ariyo. Mm. Ongima kendo Ong'ado kethene. koni, gi kocha ong'ado kocha. Mm. Omiyo wuoyi matin, iwuod kanye?
Wuod cho. Cho yo awasi kocha. Yo awasi. Eh.
Ilo kama tete mano ka. Ato koro ago mano rako rako rako rako matindo tindo. Eh, maga jua jua. Ema chamo maga jua. Mm. Nyalo dhi ajua kaje cha. Mm. Emi chamo kanye to kel pesa. Ichamo kanye. Ichamo kanye. Kumi ba jua chemi chimega. Mm. Eh? Abulo ne obai pien. Ano kane pesa mi bolo na. Itwa ni bolo na maga jua.
Obai pien. Obai pien. Eh, ginyi tindo. Wadola dola put.

Koko mano nitie odu kanyo. Mm. Nyasaye nyalo telo Mm. maber maber. Adier ma Nyasaye Mm. awinjo kaka iwuoyo minwa. Mm. Eh, kendo gino lit ne chunyi. Eh, gino lit na ok aninde ga. Kendo gima lit ne chuny ng'ato, Mm. ng'ato ema ong'eyo wuon. Mano adier. Kendo gima ramo ng'e ng'ato, Mm. en ema ong'eyo wuon. Kendo gima ramo chunyi, Mm. in ema in gi kodhi. Muma wacho maber kabisa ni dhako Mhm. kod dichwo ne giyudo kendo gipare kamoro adiwa Achiel. achiel. Mm. To ng'ama duong' ne dichwo ewi ot. mm. iwinja mm. ngeche mm. wacho maber kabisa winjo kiluonge ni guogni mm. ndiko wacho niya mm. oh, ngeche apar gaboro oh, matindo kadhi piny kacha kara apar ga abiriyo kadhi
wiye malo mm -hmm. mano ngeche apar gaboro apar gaboro matindo apar gauchiel yeah. wacho niya mm -hmm. dodo mabop mm -hmm. ema yawo dhoot adwa ni mondo anyisu Mm. kendo adwa ni mondo awuo kodu Mm. dhi na gi piny kacha mondi kapok agige sa chiwo Mm. gima ng'ato chiwo pura buru bire Mm. tadwa ni mondo akwong awuo kodu mondi Mm. a winjo kiwuoyo Mm. timba winjo kiwuoyo Mm. kendo wach mo ndiko wacho piny kanyo wacho niya apar kod eh, Apar gabiriyo wacho wacho niya, niya mhm, Ng'at mokwongo yalo eh? ema iparo ni wacho adier. Ng'ato nyalo kwongo wuoyo kaka ni wuoyo mama uh-huh. mi wuon ng'ato wacho adiera mm. to samoro weche minyalo wachogi kare samoro nyalo wuon ng'ato wacho adiera iwinjo mm. wuoda opak Yesu ruodhwa opak Yesu ruodhwa ng'ato nyalo kwongo wuoyo mm. mi iwinj ni ng'ato timo ng'owa wacho adiera to kare bang'e hmm? To eka bang'e, Eh, ng'at ma giyalogono eh, chako ng'eng'e. chako ng'eng'e e lela Mm. omiyo kijana Mm. wuo mondo iwuo na wach marirore Kanyo jadolo.
mo wach Kanyo motimore jadolo. dhako osewuoyo tibe koro nigi wuo Mm. Jadolo. nikech kama kwaneno kochir koni Mm. ma kidendi Mm. iwinjo

Mm. Ani kam dichwo man gi nono kata mko abgo nono ka dichwo man gi nono ka dichwo moro man gi melekeo. Mm. Nono ko onge. Nono ko onge. Ywa Nyasaye ma nyalo ywa golo dichwo gi magolo oko. Mm. To ibe dichwo. Dhako no mi dhako Nyasaye no wi dhako mara tego. Miny man go mana ywa. Ko kibiro chalo gimi duono. Ajwa tango. Be wi tiyo. Bi paro ni tero moro mo nego beni chikire nego beni tiyo. Chiwo mango. Ndiko chene chiwo.
Kendo inyalo nyalo miyo Eh? ine ng'ama duong'. nyalo miyo Eh. opak yesu ruoth Amen. Amen. une ng'ama ng'ongo Mm. chiwo mabith Mm. mabup Mabor. ma ng'ato ogolo Eh. gima ng'ato ogolo ema yawne yo Mm. mara sani churi mineno teka gimigolo Eh. ma yawne yo Mm. Dichwo Eh, gi migolo manyalo mine ng'ama ng'ongo ji mang'eny osemanyo tije Mm. moko pok oyudo Mm. joma ng'eny osewuotho kuom jaka joma dongo Mm. moko osewuotho kuom ajuoke Mm. wach nyasaye ngima Mm. ma ka ng'ato chalo gima ochiwore gi chunye Mm. ema yawo yo Mm. omiyo adwa ni mondo awenu nafas Eh. ugol gima nyasaye nyalo miyou Mm. mondo olamu nyasaye mondo oyanu utho yanu yo Mm. ubed kod kwe Mm. Erokamano. Mondo adwar mana weru nafas ma madhi om gimoro walam ne Nyasaye manyalo yawnu yo. Ichwo ibe kaw gimoro miwinjo kimwomori manyalo yawnu yo. Mondo walam ne Nyasachwa mm. mangima. Eh, mondo oyigo. Eh, pok onyoni. Aneno ka nitie rewa moro ma be in go. Ber mm. kilamo ne. Ber kilamo ne.
Yes. Mm. Kamano.

Oh. Odwa ni dhako ni ema inya. Eh. Dhako goya ma nyithindo ywagore gotieno. Wenuori e wach, wenuori e wach. Goya ma tuane ma gi mudwa no lamnu e weche mag orwa gi tich. Mm. Ajwa mo goyo, magi gik mudwa no lamnu go. Ayie kaka upuodoru. Jaber mae mitwa ni igolo mogik. Ani mae mayudo ya. Ime yudo. Eh.
Onge wach go chiel kuom apar.
Yudo medo moko.
Chiel kuom apar.
Nyasaye bogwedhou.
Pesa. Eh.
Lamnwa. Aron mondo awuo kuom chiwo. Ndiko wacho niya, mm. eh. apar gauchiel wacho lwedo mabor eh? ema yawo dhoot. Mabor neno kama ogik, neno kama mabor kabisa, mabor neno kama mabor owinjore igi chandruok min go mane chuobe odhero kum mali kama neno kama mabor kabisa, lwe lwe ma un go kama mabor kendo neno kama mabor kendo wacho ni chandruok osiepa
miya ma ma apenji ginenegi maembe

Saya wuon gwedhu otimnu ono eh, mondo otimnu maber ubed kod kwe lakini paruru diriyo mm. nyako pa diriyo pod itin mm. isawa pod itin kata ni mondo ugoye bang pa diriyo mako jal bade ndiri yethorigo gik moko mathindo thindo midenoakigiero
kamano osiepna diliel sani wini mondo ibie kanisa

Nyasaye otimnu maber. To ipuonji tiyo ne Nyasaye. Eh, ondik maber kabisa ndiko lwedo mabup. Mondo chandruok ma nyalo chandigi. Ma to golo mana ajwa. Iwinjo magi to onge tich mobiro yudo magi. Ah, to bro onge chako gik golo malich. chiwo mang'eny. Magi to golo mana ajwa ma ok ng'eng, ma ng'eng kuonde ma kata Ani kiyore. chandruok ema Kata omiyo koda golo. kiyore to ng'eng. Osiepna magi Malaika. ogolo mana mineme ma dalau. Magi onge gima li. Ma ogolo mana samoro lak madum, dhogi madum.

Eh, tichalo ng'ama be chano ok idak kama chi- maber machiegni koso Ah, Amba inyoga dak oko. okay Eh, to nyicha biro mana ng'iyo nyathina moro nawe koni. mm. Mm.
okay Nyathina nobe wiye odinore ma kata pesa machulo. mm. Atere boarding to onge gima omako. mm. Koro nyadwa na mule matin a- amiye network moro e wiye. discipline Eh, mm. to obwodha Mm. oringo Okay.
Eh, koro naneno ni inyalo lemo nang'o mondo oduogi Mm. Eh, Eh, ni mano kende. Oyudo odi. Nyiso ni oyudo ofail. Oyu- odu- oyudo ayuda guok dog dala cha Eh, Mm. erokamano.
Kodwa ni mondo ibwoge, yani biro to Mm. yudo ka ododo mati chak ibwoge dhi. Eh, Kodwa ni Nyasaye odwoknigo. dwok nago. Erokamano. Mm. Nyasaye to biro timo maber. Mano e gima akwayo. Erokamano. Eh, Ndiko wacho maber kabisa ni gimoro amora ma ng'ato chiwo ema yawne yo. Kendo gimoro amora ma ng'ato timo, otimo mondo kik omorego. To oti ne Nyasaye nikech tich ne Nyasaye nyalo mineno gik madongo. With the Bible,

ok ing'eyo kendo wach miwacho ni kia ng'ol dwani mondo imule mondo be nyathi be mule mago chik nyasaye be mano nyathini be winj ma en mondo wiwu e od danu kanyo diyi moyudono e diyi mang'a ok diwu ok diwu to koidago e nang'o ka nyasaye ok obedo jarieko nyasaye mokwongo obedo jarieko mokwongo e od ng'ato korka nyasaye timo gik maber the gift Eh, 16.
Uh, 16. Eh.
Uh, eh? Brings him before eh? the great. The great music. Chiwo mabo. Rono mwana wewe nafasi. Mundu kande pukse ni chuni. Ina na gima inyalo kono nyasaye. Hmm. Mundu alam ni nyasaye wodi duogi.

Wami ywe go buru. Ero kamano. Aneno ka be. Oh, eh. shala po. Mm. Shika pala ko. Ma kora golo sadaka. Ero kamano.
Mm. Ma to fea boka kwan. Ma fea. Ero kamano. Mm.
Ero kamano. Ya dolo ywe go tiende. Ero kamano. Mm.
E ora ni mondo koro lam ni Nyasaye. Mm. Mondo ruoth otimni ono. Mm. E koro. Mm. Ochongi. Ogochonge piny.
Mondo walam ni Nyasaye.
To ok en- Onge gimoro minyalo bet piny kae, ago e chonga. Maya ni amanyi ni gimoro. Minyago e chongi piny. Idak Inyalo oko. reso moro. Eh, ahinya dak oko. Iyo kamano ok ing'iyo gi mage. Ah, ok en- Iyo kamano. Mm. Eh, iwinjo ka Nyasaye nyako pedhe ne mana suka. Mm. Nyasaye wuon ong'e loka. Loka yudo dak ni nyathi kalgo.

Ei Land yudo opogore gi jogi matin. Nikech nitie kiwango moro migoyo atua. Chunga chunga. Erokamano. Nyasaye mondo ogwedhu. Eh, ibiro yude. Obiro duogo gi kaka ne keto kanyo. Eh, iting' mago, ating' pesa. Koro yugi kulwar. Mage kulwa. Sawa.
Ibiro puonjori ng'eyo pesa. Ng'ama omiyo alamo to ing'eyo pesa. Oh, adwaro ni mondo awe kod kwe, wan wadhi. Eh, sani gino romo mier. Mm. eh kino romo mie Mm. arwani mondo aweu Mm. mondo adhi koro orani mondo waweu Mm. mondo wadhi nyasaye mondo gwedh Wago erokamano. ero kamano Mm. wuoy matin nyasaye biro timonu maber Amen. Eh, Lokruok nyaka bedi. eh, nyaka bedi Mm, lokruok nyaka bedi. koro

Koro apani ber ukuo dhang'o? Hmm? Ang'o? Hmm. Un gi pachu moro toke kang'o? Oh. Eh? Hmm? Hmm? Owacho nang'o? Ni, ni. Oro nang'o? Bibi etiyo. Ina chamo wach pa Nyasaye. Alamo ka ibe iye ori kingo tiwinjo. Omera. Ida kwa yang'o?